ס'דא א וועג פאר דיר צוריקצוקומען צום אייבערשטן, דארפסט נישט גיין נעמען דראגס, דארפסט נישט גיין נעמען דראגס, אבער ס'איז מיר שווער, איך קען עס נישט, איך שפיר ווי די נערוון קראכט מיר, איך קען נישט, איך קען נישט, טייערע חשובע אינגעלייט, טייערע אינגעלייט ס'איז געווערט מער און מער איינגעריסן, ווי מען קומט זיך צוזאם, ווי מען זיצט צוזאמען, שוין, וועט דאך קאנווינסן נעם אביסל גראזעלעך. ניין איך נעם נישט קיין גראזעל, איך גיי נישט פארברענען מיין מח, אבער וואס הייסט, וויאזוי וויאזוי ביסטו אזוי פרייליך, וויאזוי ביסטו אזוי רואיג, וויאזוי איך בין פרייליך, איך האב געוואר געווארן דער רבי זאגט מיך אז מען קען רעדן צום אייבערשטן, דער רבי זאגט מיר אז דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז גוט צו מיר, יא אבער וואס הייסט, וויאזוי וויאזוי וויאזוי, דו שרייסט נישט, דו ווערסט נישט פארלוירן, וויאזוי קענסטו נעמען די סטרעס פון א ווייב, סטרעס פון קינדער, סטרעס פון געלט, פעיר פרעשור, מען דארף זיך צושטעלן, ווערן געבויט, דארף איך אים נאכמאכן, לאמיר נעמען גראזעלעך, לאמיר נעמען אביסל דאופ און מיט זיך פארסמ'ן דעם קאפ, פארסמ'ן, פארברענען דעם מח. איז אז א מענטש גייט אראפ דא בזה העולם, ער גייט אריין אין די גארטן און מען הייבט אים אן צו יאגן, און מען הייבט אים אן יאגן, א מענטש פילט כ'האב שוין נישט קיין כח, און זעט נעבעך, נעבעך בחורים און אינגעלייט, א מגיפה געווארן, א מגיפה געווארן, אנשטאטס, אנשטאטס. ווען מען זעט אז ס'גייט איבער שוועריקייטן זאל מען גיין אין בית מדרש נעמען א תהלים, תשובה טון, בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער מאך מיך פרייליך, נעם ארויס פון מיר מיין מיין מיין מיין עצבות, מיין מרה שחורה, מיינע צרות, גייט מען און מען פארסאמט זיך, ס'איז ממש א מגיפה, ממש א מגיפה, ווייל ווער ס'האלט מיט וואס טוט זיך, שוין, אמאל האט מען געמיינט נעבעך ממש איינצעלע מענטשן אינדרויסן וואס זענען ממש מענטשן וואס האבן נישט גארנישט אין לעבן, ניין, מענטשן, משפחות, א ווייב מיט קינדער, גארנישט, גייט ער פאר'סמ'ט זיך, ער רייכערט וויעד, און אין זיין קאפ בויט ער זיך אויף אזא גאנצע תורה אז ס'איז נישט שעדליך, ס'איז נישט געפערליך, און מען קאנווינסד איינער דעם צווייטן. זייער שווער היינט פאר איינער האט חברים און וויל אביסל ארויסגיין פארברענגען, ס'איז זייער שווער צו גיין פאריען, זייער שווער צו גיין סתם, ווייסט מען גייט ארויף צו איינעם אינדערהיים אביסל פארברענגען, מ'וויל זיך אביסל אויסטשוכענען נאך א טאג ארבעט נאך א וואך, קען נישט, ווייל יעדע גרופ איז דא איינער וואס וואס וואס וואס שלעפט אביסל פון די סם, און מ'שיקט עס ארויף איינער דעם צווייטן און מ'קאנווינסד די מיזט עס קאסטן, די מיזט עס נעמען, איך צאל דיך עס בחינם, נעם עס, אזוי אז מען וויל קאנווינסן א צווייטן אויך און דער אייבערשטער לפיד אז מען פאלט אריין אין דעם, א לעבנס פראגע איז עס, א לעבנס פראגע, עס איז א שאד יונגע בחורים, יונגע בחורים, זיי מיינען איך בין גענוג שטארק ביי מיך, איך וועל עס נישט נעמען, דערווייל איז דיין חבר וואס איז שוין אינגאנצן פארדארבט, ער האט אויך געזאגט ער גייט עס נישט נעמען, אבער ער איז געווען א אויבערחכם, ער האלט אז ער מעג זיך דרייען מיט איינעם וואס נעמט עס. ס'איז זייער אכטונג געבן, ס'נישט האבן קיין שייכות, קיין דירעקטע שייכות זאלסטו נישט האבן מיט איינער וואס טרייכערט וויט, ווייל דו גייסט אויכעט אן אהיים שלעפן וויט, און נאכדעם ס'וועפט אויס, מ'באקומט שוין נישט די עקסייטמענט פון דעם, גייט מען שוין צו די נעקסט סטעפ, ביז שוין, ביז מ'פארסאמט זיך, און וויפיל, זיי פרעגן דיין טאטע, דיין טאטע האט א צאל אין מאן? נו, וויפיל קאלט מען אים א וואך? וויפיל? דיין טאטע האט מיר פארציילט, גייט נישט דורך קיין וואך וואס מען זאל אים נישט רופן, דיין טאטע ארבעט נישט פאר די אידישע הצלה, און געווענליך א מענטש שעמט זיך צו רופן אידישע הצלה, דאס דארפסטו מיר זען אז מיין מיין איך דאך איך דאך איך דאך א חסידישע אינגערמאן און מיין ווייב איז א חסידישע ווייבל, וואס דארפט עטס מיטהאלטן אז דא איז געשטארבן א קינד, און די גאנצע שטאט טוט יעצט וויסן, מען רופט ניין וואן וואן, איך האב דא געהאט איינעם נעבעך זאגט ער מיר וואס זאל איך דיר זאגן, איך בין געקומען פון א דירה אין ארץ ישראל און האב איך געהאט א דירה פון דרייסיג אדער פערציג חברים, דו ווייסט ווען איך האב זיך אויפגעוועקט צו אויפהערן צו נעמען די שעדליכע סם? ווען איך האב מיך געטראפן מיט נאך איין חבר אליינס לעבעדיג אין די דירה. פארן אויף א וועג נישט געמיינט איך בין באלד פארקראכן געווארן זיין וואוין אבער כ'האב מיך אביסל צובראכן.